Саламсыз мөхтәрәм милләттәшләр, хөрмәтле телевизор караучы дусларыбыз. Сез НТР каналында сәләтеңне күрсәт тапшыруын карыйсыз. Тапшыруыгызның исеме үз-үзе өчен җавап бирә. Биредә сәләтле кешеләр, сәләтле шәһәрдәшләр көч сынаша. Инде сезнең максатыгыз аларны игътибар белән карарга, ләззәтләнеп утырырга һәм инде яраткан кешең өчен тавыш бирергә. Эфирда Ильяс Шәяхметов һәм без башлыйбыз.
Рәхимә Газизова 73 яшь, һөнәре буенча хисапчы, күңел кушу буенча җырчы, репертуарында татар халык җырлары.
Рәхимә ханым, исәнмесез? Исәнмесез. Хуш киләсез тапшыруыбызга.
Рәхмәт, э, рәхмәт.
Ә, без инде гадәттәгечә тамашачыларга үзебезнең катнашучы белән таныштырып китәбез. Әйдәгез инде үзегез турында да сөйләп китегез әле. Мин үзем Чирмешән районының Лашман авылында туганмын. 11 бала без. Мат героина кызы мин. Аллаға шөкер.
Әйе.
Мин инде яшь чакта бер генә мәртәбә җырлаганымны хәтерлим. Беренче класста безнең класс җитәкчесе әйтте, кем нинди нәрсә белә әниләр алдында давай нитеп карагыз әле җырлап карагыз дип. Мин сикереп тордым да и җырлап та җибәрдем. Шуннан соң минем бүтән бер кайда җырлаганым булмады. И үземчә генә, эчемнән генә җырлап йөрдем мин. Бездә артистлар юк. Шуннан соң инде менә тормышны үзгәртергә туры килде Чермешәннән. И монда Түбән Камага килгәчтән мин кызыма әйттем, мин кызыма әйтәм, эшкә керә алмыйм инде хәзер. Миңа җырлап, биеп бери торган урыннар табыгыз, давай. И шуннан соң кызым миңа клубларны күрсәтеп чыкты да, мин инде Альфага, Тукайга барып, барып уже беренче код җырлагачтан миңа кешеләргә анда баручыларга ошады. И мен инде һәр баруда җырлата башладылар. Җырлаталар мин бәйгеләрдә катнаша башладым. И Казанга бар мин тапшыруында катнаштым Гөлнәс Сафарова белән. Аннары соң менә инде Нижикамда була торган, Түбән Камада була торган бәйгеләрдә хәзер катнаштым әле. Күптән түгел генә дә катнаштым. Хәзер инде чын күңелемнән җырлап йөрим кебек үземчә. Күңелдә бар димәк җырларга кирәк. Бар. Гомумән аңлавымча Түбән Камада сез күптән түгел. Ничәнче елдан бирле? Кечкенә ел әле. 16 елдан бирле. Моңа кадәр Чирмешәндә яшәдегез. Чирмешәндә яшәдек, әй, Чирмешәндә яшәдек. Ничек сезгә безнең шәһәребез? Шәһәр Мин шәһәрне бик яратмый идем. Авылда җир, шулай инде ул. Җир белән, чәчәк, бакча белән иде дә. Минем иптәшем вафат булгачтан, минем ике кызым монда кияүдә. Ике кызым кияүдә булгач, яни без синең өчен кайтып кына йөри алмыйбыз, син безнең өчен килеп йөрмәсең, әйдә безнең белән диеп. Ераграк шулай итеп. Әйе, әйе, әйдә безнең белән диеп, минем өйләрне сатып, монда квартира алып мин үземә, и шунда менә хәзер җырлап бергә генә калды. Яхшы бит, яхшы.
Күңелдә булгач, э, лаеклы ялдагы кешегә шул гына кала инде шуннан да. Әйе, шулай инде, шулай. Күңел тәләп иткәч, э, оныкларыгыз да бардыр. Бар, дүрт оныгым бар. Әйе, аларга да җырларга кирәк. Аларга да, әйе. Аны кадагы имәйтә инде, э, кадагы, давай син картайгынча минем внукларымны да җырга өйрәтеп калдыр инде ди. Бөтен сәләтләре булса өйрәнәләр алар. Сизеләме соң әле сәләтләре оныклар? Бар, бар, бар. Берсе курайда уйный, берсе рәсем ясый. Яхшы. Шул кечкенә кызым кызымның икенчесе бию кругында йөри тоже инде җырлап барысының да ниндидер сәләте бар әй бар бар бар сәләте үзегез менә бүгенге көндә кайларда җырлыйсыз э, кайсы түгәрәкләргә кайсы коллективларга йөрисез бүген бүгенге көндә альфада йөрибез без тукай библиотекасында дуслык йортында Элек халыклар дуслыгы йортында. Әй, халыклар дуслыгы йортында.
Элек ни бар иде? Дискоцентр дигән шунда да җырладык инде. Талир тәңкәдә дә мин әзрәк җырлап алдым. Анда сабан туйларда да катнаштык. Кыскасы тик тормыйсыз.
Һәр вакыт хәрәкәттә, һәр вакыт ижатта. Менә мин берәр кая уже э, җиңелә башласам, бүтән эш эзлим мин, бүтән әйбер эзлим. Дөрес, тукталып калырга кирәкми димәк. Миндә шундый әрсезлек, э, нилек бар менә. Бер тик тормыйм мин, өйдә дә бер тик тормадым. Гел яңалыклар, зур эшләр эшләп Нәрсә әйтәсе килә тамашачыларга, сезнең иҗатка омтылуыгызны э, берәр яшь кешегә тәкъдим итәсе, киңәштәсе киләдер. Менә шулай итеп иҗатка омтылырга, күңелең э, теләгәнне э, эшләргә кирәк икәне дөрес бит? Әйе, әйе, дөрес, дөрес.
Әйе, ул синең уеңда, хыялыңда, тамагыңда булган икән, ул барыбер бер килеп чыгачак. Ә менә мин хәзер инде аны шатланып, хыялларым тормышка ашты дип әйтәм. Күт андарак җырласам да, мондарак җырласам да, үзем мин йөрәгем тыныч, җырлый алам мин, җырлап йөри алам. Өйдәге бәйрәм бәйрәмнәрдә туганнар да сез инде түрдә утырасыздыр инде. Сез иң бөтен җырларны башкарып утырасыздыр. Әйдәгез инде озак сузып тормыйча тамашачыларыбызга сездән берәр җыр тәкъдим итик. Нинди җыр җырлыйсыз? Мин әле генә бәйгедә катнашкан Айлигел кәем дигән җырны

Әфәрин, рәхмәт бик зур Рәхимә апа. Э, бик матур җыр булды бу. Түбәп бетмей. Э, менә быел бит әле безнең э, халыклар бердәмлеге, туган телләр елы һәм шул уңайдан сездән сорап китәсе килә үзебезнең татар җыры, татар моңы турында. Гомумән менә моң дигән сүз, ул сезнең өчен нәрсә?
моң инде ул иркен булган кешедә генә була ул әйе ә менә сез аны ничек аңлыйсыз ул моң сүзен аны бит кемдер әйтә бер телгә дә тәрҗемә итә торган сүз түгел әйе әйе ну күңелеңнең э, җаныңның эчеңдә булган бер зур э, әйбер ул зур әйе шундый рәхәтлек йомшаклык Ул күңел тулганда да җырлап җибәрәсең, үзеңә кирәккәндә дә җырлап җибәрәсең. Ул менә теге мәхәббәт диләр бит, мәхәббәт кебек бер зур әйбер ул. Сүзләр белән чыннан да аңлатырга авыр, ләкин Рәхимә апа аңлатуында менә шундый була. Әй, шундый. Э, бүгенге көндә бит инде интернетта барыбыз да утыра. Яшьләр дә, олылар да, балалар да. Үзегез гомумән интернет белән дусмы менә? Юк. Кайсы гомумән интернетта утырмыйсыз әле? Юк, юк. Минем кызларым мына утыра минем өчен. Менә шунысына үзләштерәсе бар сезгә димәк. Менә мин аны яратмадым ничектер, гел менә шуны кабул итәм. Ана утырып карамыйча яратып булмый бит Рәхимә апа. Анда утырып карарга кирәк, кирип карарга кирәк. Шулай инде, шулай диләр дә. Менә менә ул миңа бармый нишләптер. Бу сезнең Кызларыгызның бакчасына таш тимәк, өйрәтегез Рәхимә апаны. Өйрәтергә кирәк. Өйрәтмәк теләделәр инде алар. Килеп, килеп Алайса үзегездән дә тора димәк. Телефонда алып бирделәр.
Э, Булды, менә бүгенге көннән өйрәнәм дигез. Ни өчен соравым, менә э, бүгенге көндә ә, татар... Шунсыз бармый икеме, шунсыз. Әйе шул, бүгенге көндә э, үзебез телебезне дә шунда сакларга тырышып калабыз. Татарлар алар аралаша, дуслар аралаша, туганнар да шунда аралаша. Ни өчен соравым, менә бүгенге татар җыры белән, бүгенге татар эстрадасы белән танышмысыз гомумән? Менә без үскәндәге җырлар белән генә танышмын иркәм. Без үскәндә бит Эльфия Абзалова, Илһам Шакировлар, гел менә шул мин яраткан татар халык киләре минем белән тудылар алар, минем белән үстеләр, мин шуларны яратам. Ә хәзер бит әле җил Җилгә җибәрәләр җырларны. Ә кем- кемнәрне тыңлыйсың бүгенге Җил көндә? сәлим. Бүгенге көндә үзем җырлагач бик тыңлап ишмим инде мин.
Үземнең җырлаганымны тыңлыйм дисез инде, әйме? Керек сәнә телефонга яздырасың, пожалуйста. Әйе. Ерла да ерлап. Э, тыңлыйсың да, аталарыңны ишетәсең, аннары төзәтәсең, әйме? Әйе, әйе, соң бит инде. Эй, о, мин моны җырладым микән дип тә куям кайбер чакта.
Сокланып та җибәрәсез әле. Әйе, шулай бит инде. Телефонда бар, телефонда бөтен нәрсә бар. Менә шуңа сорыйм бит инде, телефонда үзеңнең җырлавың бер хәл, башка җырчыларны тыңларга кирәк. Компьютер бар ошаганнарын тыңлыйм инде. Хәзер бит икән Ничә канал? Ничә каналда гел татар җыры, татар җыры. Субханалла дигән Э, кирәк. е, шуны Элек әйтәм бит. андый бер юк иде. Э, бит. е, Менә. е, бөтен Хәтта җирдә мин шул. үскәндә дә балаларга, яшьләргә татар Әйе, мөхите җитми кала аларны ди. тыңлап та өйрәнергә була, яздырып та өйрәнергә була, бөтен нәрсә кулда хәзер. Аллага шөкер дигән кирәк. Замана үзгәрә бит инде. Әйе. Без әле менә сөйлим инде. Э, балалар белән ике бала булгачтан теге арба тартып печәнгә бара идек ә бит кукуруз арасыннан печәнне йылкып арбага утыртып кечкенә малайларны утыртып та кайта идек нитеп шунда менә яңы җыр чыга иде безнең сеңелләр бик э, актив иделәр мин безнең белән мин зурсы мин инде баручы аларны Шунда без нинди җыр отабыз, шуны тизрәк инанып кырда яңгыратып җырлый идек. Кечкенә чакта әле. Элек җырлар да азрак булгандыр. Әзрәк иде, әзрәк иде. Берничә генә иде, и бик матур, бик кызганычлар иде алар шундый. Менә шулай. Шуның өчен менә мин яңа җырларга бейсем китми, элеккеге җырларны беркайчан да Менә э, җырлау сәләте аңлашылды сездән, күптән түгел генә ачылды дисез. Бәләкәй чакта җырлап алдым, аннары ничектер булмады дисез. Бәлки сезгә кыюлык җитмәгәндер җырларга? Коелу.
Ни өчен соравым, э, кемдер э, шулай ук менә күңелендә бар, э, коелык ничектер җыелып, үзеңә ничектер көч биреп җырларга Иркә, менә дөресен әйтсәм мин, безнең 11 баланы калдырып яти вафат булды. Безгә җырларгамы соң без яхшы да укыдык. Киттек фирмага эшкә. Заманы шундый.
Менә заманы шундый иде.
Эшкә киттек. Аннары кияүгә чыккачтан Ирне өйдә калдырып, җырларга чыгып китү юк иде бездә. Шулай. Менә шуның өчен ул менә тоткарланды да торды. Ха, беләсең, бик дөресен әйтсәң, килсәгез киләсез. Минем әти юк, әни юк, ирем юк. Җырлап биеп йөргәнемә калды. Кызларым риза.
Бик дөрес. Шулай яшәргә кирәк тора. Шулай яшәргә кирәк. Моңаймыйча э, җырлап. Юк, э, иң дөресе шул. бүтән мин алдамыйм да кеше сөйли дип кешене дә сөйләмим ул бит безнең э, татар җыры ул юата да кирәк чакта күңелне дә күтәреп җибәрә шуңа күрә үзең дә җырласаң кешеләрнең җырлаганын да тыңласаң яшәү дә рәхәттер менә әй хыялыңда булганны хәзер дә җырласаң әле җитмешкә җиткәч ой афәрин афәрин э, рәхимә апа әйдәгез инде тагын бер җыр җырлап китик алайса мин иң яраткан җырым яшь наратлар әйдәгез шуны яратам

Сине карый-карый бедрәләнеп үсгән наратыкау.
Әфәрин. Бик матур, тирән сагышлы җыр, э, бик матур җыр, рәхмәт бик зур. Шуны яратам.
Э, Гомумән, Рәхимә апа, безнең тапшыруны караганыгыз бармы соң? бар карап барам бит мин нәрсә инде нәрсә әйтерсез безнең катнашучылар турында сезнең хәзер инде бүгенге көннән алар сезнең көндәшләрдер әйе нәрсә әйтәсез безнең тамашачылар катнашучылар турында ул әле үзенең өмете э, тырышлыгы булган кеше килә инде киләчәк әйе килә дә бер сүз әйтмим көчле көчле көчле кешеләр көчле кешеләр әйе матуррак баралар э, үзләренчә тырышалар барысы да ни Ярсыз кешеләр инде алар. Әлбәттә. Минем кебек.
Монда Монда эләгү беренчедән үзе бер җиңү инде. Әй, үзе бер җиңү, уже әй, әй, шулай шулай. Бар кыюлыгыңны йодрыкка җыеп килергә дә кирәк. Әле бит ул, әй, шулай бит ул. Менә сез нәкъ шундыйлардандыр миңа калса, инде рәхмәт бик зур сезгә килгәнегез өчен. Э, киләчәктә дә шулай итеп алга барып, э, хыялыңа омтылып яшәргә киңәш итик сезгә. Э, теләп калыйк сезгә һәм киләсе очрашуларга сау булашыйк.